Öýde, kafede, daşarda oturan ýerlerimde pul gazanasyň gelýär, söwda edesim gelýär. Näme etsemka? Telekeçi bolasyň gelýärmi? Öz harytlaryňy satasyň gelýärmi? Ýa-da internetde öz biznesiňi gurasyň gelýän bolsa, hut bu wideo seniň üçin. Ýurdumyzda elektronly söwda dünýäsinde täze öwrülişik döredip biljek täze Marify platformasy bilen tanyşdyrjak. Bilşiňiz ýaly, internetde öz dükanymyzy açmak gaty kyn we gymmat bolupdy. Programmist tapmaly, kod ýazdyrmaly, saýtyň dizaýnyny düzmeli bir topar işi bardy, dogry dälmi? Emma indi bular ýaly kynçylyklar, elbetde, geçmişde galdy. Marify bu edil dünýä belli Shopify ulgamy ýaly işleýän, Ýöne dolulygyna Türkmenistan üçin ýöriteleşdirilen täze platforma. Marify-yň kömegi bilen sizde hiç hili programmirlenme ukyby bolmazdan, öz internet dükanyňyzy bary-ýogy birnäçe munduň içinde açmak mümkin. Nädip? Geliň dolulygyna düşündireýin. Ilkinji bilen Google-a Marify diýip ýazýas. Şu ýerden marify nokat shop diýlen ýere basýas. Basanymyzdan soň bizi şeýle bir penjire garşy alýar. Şu ýerden Başlamak diýlen ýere basýas ýa-da Marifyň aýratynlyklary diýlen ýerden şu ýerden hemmesini öwrenip bilýäňiz has giňişleýin ýagdaýda. Ine bizi şeýle bir penjire garşy alýar. Şu ýerden Täze sahypa aç diýlen ýere basýas. Öz adyňyzy, telefon belgiňizi, bu ýerde-de öz parolyňyzy ýazýaňyz, dowam et diýýäňiz. Size gysga wagtyň içinde bir kod berýär, şo kody ýazyp, Marify-a arkaýyn ýagdaýda hasabyňyzy döredip girip bilýäňiz. Ýöne mende hasap döredilenligi sebäpli men şu ýerden göni giriş etjek. Şeýle gireniňizden soň şu ýerde size şu taýdaky ptiçkalar bar, şolar sizde öçük bolar. Dükanyňyzy goşýaňyz, mysal üçin dükanyňyzyň ady, Domain ady, dükanyňyz barada gysgaça maglumat, soň bolsa bu ýere dükanyňyzyň logosyny goýýaňyz. Şu ýerde Favicon ýazan ýer bolsa, ine şu taýda görýäňiz-a ýokarda Marify Market diýip ýazan ýerde gijijik bir Marify-yň logosy bar. Şo taýdaky Logo üçin şu taýyp surat goşýaňyz. Ondan soň dükanyňyzy döret diýýäňiz. Döredeniňizden soň onlaýn dükanyňyzy düzüň diýýär. Girýäris. Girenimizden soň şu ýerde biziň dükanymyzyň nälet görünmek isleýänligini düzüp bilýäris. Mysal üçin kompýuterde nälet görünýär, planşetde nälet görünýär, telefon programmasynda nälet görülýär, şu taýdan görüp bilýäňiz. Isleseňiz gök bolsun ýaşyl bolsun şu ýerden hemmesini özüňiz üýtgedip bilýäňiz. Mysal üçin Merw Media hoş geldiňiz. Ine şu ýerde ýazýan ýokarda Merw Media hoş geldiňiz. Indi şu taýda şular ýalak bir aýratynlyk bar. Haryt karty diýlip ýazan ýer bar-a şo taýda harydyň ady ýokarda görünsinmi indi görşüňiz ýaly ýa-da bahasymy ýokarda görünsin. Şony özüňiz şu ýerden düzüp bilýäňiz. Ondan soň aşagrak düşýäňiz. Öz sosial media sahypalaryňyzy goýmak isleseňiz, şu taýda görkezýär. Ondan soň ýatda sakla diýýär, siziň eýýäm bärde dükanyňyzyň ýüzi taýyn ýagdaýa gelýär. Ýatda sakla diýýäs. Sazlamalar üstünlikli ýatda saklandy. Ok. Ondan soňra-da ilkinji harydyňyzy goşuň düwmesine basýas. Şu ýerde harydymyzy goşmak islesek, näme haryt goşmak islesek şu ýerden haryt goş diýlen ýerden goşup bilýäs. Mysal üçin harydymyzyň wideosyny moýasymyz gelýär, elli megabaýt size bir ara çäk berilýär, suratda-da on megabaýt. Harydymyzyň adyny ýazýas, ondan soň aşak harydymyzyň düşündirişini ýazýas, kategoriýasy nämä degişli, tehnologiýa, parfumeriýa, arassaçylyk serişdeleri, ýok bularda aşarak geç diýseňiz başga aýakgap diýdi, awtoulag we awtoşaýlar ýaly, Kategoriýalary saýlap bilýäňiz. Bu ýerde-de bolsa baha ýagdaýyňyzy kesgitläp bilýäňiz. Harydyň belgisini, elýeterli mukdar, ýagny näçe sanak sizde bar, mysal üçin, on sanak barmy, ýüz sanak barmy, näçe sanak bar bolsa şu ýerek ýazýaňyz. Bu ýerde wariantlar, opsionlar diýlen ýerde-de haýsy reňkleri bar, mysal üçin, şolary belläp bilýäňiz. Garantiýa, näçe möhlet garantiýa berýäňiz. Yzyna gaýtaryş möhleti, alan kişi, harydyňyzy näçe günden yzyna gaýtarmak ýaly mümkinçiligi bar, mysal üçin, gaýtarmak islän ýagdaýynda dört günmi, bäş günmi, bir hepdemi, özüňiz şu ýerden düzüp bilýäňiz onam. Eltip bermek hyzmaty, mysal üçin, siz nirden iberýäňiz, harydyň ugradyljak ýerini saýlaň diýýär, mysal üçin, Mary welaýatyndan iberilýär, iň az taýýarlyk güni bir gün diýeli, naprimer, mysal üçin, bu-da üç gün diýeli, ýagny bäş gün diýeli. Bir gün bilen bäş gün aralygynda haryt iberilýär. Häzirki wagtda eltip beriş hyzmatlary ýolda platforma tarapyndan ýerine ýetirilýär diýýär. Indi harydymyzy goşduk diýeli. Harydymyzy goşanymyzdan soňra şu ýerde size sargyt geldimi, gelmänmi şol analizlerini görüp bilýäňiz. Harytlaryňyz näçe kişi tarapyndan görüldi ýagny şoňa harytlaryňyza degişli hemme zady şu ýerden görüp bilýäňiz. Indi mysal üçin siz öz harydyňyzy reklama bermek isleýäňiz. Reklama hakynda häzir has giňişlenýär biz aýdyp geçjek. Onsoň şu ýerde reklama goş diýýäs harydymyzy reklama etdirip bilýäs reklamadan näçe görüldi aldy reklamada näçe haryt geldi näçe çykdaýjysy boldy näçe girdeýji boldy Şolar ýalak maglumatlary bu ýerden has giňişleýin ýagdaýda öwrenip bilýäris. We şu ýerde maliýe bölüminde töleg hasabaty diýlen ýerden öz hasabyňyzdaky maglumatlary has giňişleýin öwrenip bilýäňiz. Öz hasabyňyzy doldurmak isleýän bolsaňyzam şu ýerdäki banklaryň üsti bilen öz hasabyňyzy hem dolduryp bilýäňiz. Bu ýerde görşüňiz ýaly sorag-jogap bölümi bar, ine görşüňiz ýaly. Özüňiz isleýşiňize görä isleýän soraglaryňyzy admin bilen habarlaşyp bilýäňiz. Ýene-de şu taýda düzediş etmek diýlen ýerdenem öz ýaňky ýalak öz dükanyňyzy üýtgedip bilýäňiz. Indi şu ýerde men näme üçin Marify saýlamaly diýen soragam döräp bilýär. Marify-yň içinde emeli aň goldawy we ulanmagy aňsat bolan saýt ýüzi bar. Taýýar we owdan şablonlary ulanyp, dükanyňyzyň dizaýnyny öz islegiňize görä üýtgedip bilýäňiz. Mundan başga-da, iň esasy zatlaryň biri, sklad tutup, oňa seredip, towarlary alyp, müşderiler bilen fiziki taýdan aragatnaşyk saklaman, hemmesini bir ýerde, ýagny Marify-yň dolandyryş panelinde oturan ýeriňizden amala aşyrmak mümkin. Telekeçiler näme üçin Mary paý saýlamaly? Seniň Mary welaýatynda dükanyň bar we Lebap, Balkan, Daşoguz, ýagny ýurdumyzyň islendik ýerindäki müşderilere harydyňy satmak we ol ýerdäki müşderilere sen harydyňy ýekeme-ýeke görkezip bilýäň. Bilşiňiz ýaly, häzirki wagtda TikTok we Instagram, ýagny sosial medianyň üsti bilen satýan harytlaryňyzy ýekeme-ýeke görkezmek Kyn we köp wagtyňyzy alýar. Ýöne Mary Faýza bolsa sen bulary aňsatlyk bilen görkezip bilýäň. Häzir sen öz adyňa başga ýerlerden saýt açjak bolsaň we ol saýtda öz dükanyňy döretjek bolsaň, gürrüňsiz üç-dört aý gerek bolýar we onuň serweri diýdi, dokumentleri diýdi birtopar işi bar we ummansyz mukdarda. Pul gerek. Ýöne maryfaýyň üsti bilen sen öz dükanyňy bary-ýogy on bäş mundyň dowamynda açyp ulanyp başlap bilýäň. Ýene-de şeýle bir sorag bar. Men harytlarymy satjak, alýan müşderä nädip eltip berýäňiz? Maryfaýdan nagt, terminal we kart üsti bilen söwda etmek mümkin. Meselem müşderi nagt aldy diýeli. Haryt satyjydan alynýar we Ýolla platformasy Satyja harydyň tölegini töläp alyp gaýdýar we müşderä eltip berýär. Eger-de müşderi harydy belli sebäplere görä yzyny iberse, onda töleg yzyna berilýär we haryt yzyna gaýtarylýar. Eger-de Marify platformasyny ulanýan wagtyňyz bir mesele ýüze çykan ýagdaýynda şol ýerdäki sorag-jogap bölümine ýazyp, ýedi ýigrimi dört ol ýerde sorag-jogap alşyp bilýäňiz. Ýok men ýazyşyp oturjak däl, jaňlaşyp gürleşjek diýseňiz onda şu ýerdäki nomera jaň edip habarlaşyp bilýäňiz. Men Maryf aýda öz dükanymy açasym gelýä. Töleglimi? Dükanyňyzy açanyňyzdan soň bir aýlap mugt soň bolsa her aýyna iki ýüz manat töleg bardyr. Ýöne gowy zatlaryň biri her satylan harytdan tutum-tutum edilmeýä. Diňeje ýaňky aýdyşym ýaly bir aýdan soň her aýda iki ýüz manatjyk töleg bar. We eger-de siz öz harytlaryňyzy Maryfaýyň içinde öňe çykarmak isleýän bolsaňyz, her haryt başyna gündelik belli bir töleg garşylygynda reklama etdirip bilýäňiz. Men satyş edenimde ýa-da ol ýerden haryt aljak wagtym kart üsti bilen töleg etjek diýseňiz onda ýurdumyzdaky ähli bank kartlarynyň üsti bilen, töleg etmek mümkinçiligi hem bar. Ýene-de gowy bir aýratynlyklarynyň biri oturan ýeriňizde bir däl, on däl, ýüzlerçe dükan açmak mümkinçiligi hem bar. Satyjy satan harytlarynyň tölegini nädip alyp biler? Meselem siz nagt satan bolsaňyz onda ýolda platforma size tölegini nagt berýär. Ýok men tölegimi nagt däl-de kartyň üsti bilen aljak diýseňiz onda bir hepdeden, iki hepdeden ýa-da aýda tölegiňizi almak mümkinçiligiňiz bardyr. Muny men ulanyp bilermikam? Kimler ulanyp bilerkä? diýlen sorag bar bolsa, jogap gaty ýönekeý. Biznesiňiziň ululygyna garamazdan, kiçi dükandan başlap iri söwda nokatlaryna çenli, ýediden ýetmişe hemme kişi üçin amatly tarifler we mümkinçilikler göz öňünde tutulan. Öz harytlaryňyzy onlaýn satmak we biznesiňizi ösdürmek hiç haçan şeýle aňsat bolmandy. Maryfaý hakynda has giňişleýin maglumat öwrenmek isleseňiz we edil häziriň özünde öz dükanyňyzy açmak isleseňiz, onda wideonyň aşagyndaky silka basyp, saýta girip bilersiňiz. Men Aman Hümmi. Indiki wideolarymda görüşýänçäk, hoş sag boluň, söwdaňyz köp bolsun!